All Joer diskutéiere mer op en Neits iwwer d'Cope. Déi eng Kéier froen déi Lénk et u Mercy, nee, d'lescht Joer war et eng aner Partei. Ech mengen, de Fazit ass awer ëmmer dat selwecht, Et geschitt net genuch. Ech hu hei Virriedner héieren, deen natierlech op aner Länner gewisen huet. Här President, hei ass grad alles ausgaang. Also, ech weess elo net, wéivill Zäit ech hunn. Ech hu grad e Virriedner héieren, deen op aner Länner. Gewisen huet. Mee wann een awer ganz éierlech mat sech selwer ass, Lëtzebuerg huet den Overshoot Day de 17 Februar, wat just nach Katar toppt, déi virun eis sinn. Déi Länner, déi virdru kritiséiert gi sinn, huele mer d'USA de 14 Mäerz, also no eis, China am Juni, an weltwäit ass den Duerchschnëtt den éischten August. Also muss Lëtzebuerg sech awer schonn d'Kap undinn an eng Kéier iwwert hir eege Responsabilitéit Schwätzen. Jo, de Schued entsteet weltwäit. Et ass net Lëtzebuerg eleng, wou dat wäert änneren. Mee wa Lëtzebuerg awer als Virbild weltwäit ënnerwee wär, wär eis scho vill gehollef. A mir kéinte sécherlech och an de Verhandlungen en anert Bild ofginn, wa mer eisen eegene Bilan propper hätten, anstatt datt mer mat engem knaschtege Bilan dohinner fueren, fir deenen aner de Fanger ze weisen. Jo, de Schued entsteet. Mir gesinn et alleguerten zu Jamaika, mir gesinn et op anere Plazen. An ech hunn et nach all Joer gesot, Deen een Euro, deen d'Ekonomie mat ëmweltschiedleche Praktike verdéngt, wäert herno mat zéng Euro vun engem Staat musse reparéiert ginn. An dat ass ee vun de ganz grousse Problemer. Dat ass och e Problem, wou mer eisen nächste Generatiounen wäerte matginn, well et sinn déi, wou et herno wäerte musse bezuelen. An jo, Et ass am Moment an der Gesellschaft, den Här Wagner huet et ee Moment kuerz ugeschwat, d'Opkomme vu riets, wou mat der Ëmweltpolitik Stëmme sammelt. Ech muss awer do och éierlecherweis agestoen, datt verschidde Parteien, déi um Rudder waren eng Zäitchen, hinnen et och zimmlech einfach gemeet hunn, well hir Politik, wou se villäicht an de Wahle versprach hu fir den Ëmweltschutz, herno just an d'Täsch gaangen ass fir de klenge Konsument an net fir déi, wou eigentlech dee ganze groussen Ëmweltschued produzéieren. An ech mengen, dat ass eigentlech déi kruzial Fro, firwat och ëmmer méi riets Majoritéite kritt, well am Moment, wann ee mat de Leit driwwer schwätzt, da bedeit Ëmweltschutz fir si ëmmer, et geet a meng Täsch. Awer net an déi wou et eigentlech produzéieren, déi grouss Multien, wou ech domadder wëll soen, déi herno de Profit nach erauszéien. An dann natierlech soll jidderee mat upaken. Et ass awer am Moment en Ongläichgewicht wou entstanen ass, an net nëmmen zu Lëtzebuerg, mee virun allem an der Europäescher Unioun. An ech mengen dofir muss d'Europäesch Unioun awer och eng Kéier hir Ideeën op de Leescht huelen, ob mer net higinn a mir ginn déi Multien méi responsabiliséieren, anstatt dass mer ëmmer nëmmen de klenge Bierger responsabiliséieren, deen eigentlech net fir den Ëmweltschutz Direkt Canon benotzt zwar déi Produiten, mee en huet awer och oft keng aner Wiel, well och dat, wann een elo diskutéiert iwwer Gas, Pëtrol an Energie, jo, mee d'Energie ass esou deier gi fir an déi ëmweltfrëndlech Energie ass zu Lëtzebuerg ass de Subsid ewechgefall, do ass e, war bei 62 Euro, 5 ass e bei 50. Et sinn alles Klengegkeeten, mee dat summéiert sech iwwer alles. De Stroum ass méi deier ginn, all Méigleches. Et ass awer eppes, wou de. Bierger herno ëmmer an d'Täsch gegraff kritt, wärend déi Grouss dovunner wäerte profitéieren. An eng Diskussioun, also all Kéiers, wa mer op de Braderien oder op den Owender ënnerwee sinn, ech verstinn et aus dem Bauch eraus, wann d'Leit mer soen, jo mee kuckt wat Der lo an d'Defense investéiert, kuckt wat d'Defense fir en Impakt op d'Ëmwelt huet, kuckt wat do fir e Schued ugeriicht wär, an da kommt Der bei mech heem an Dir sot, ech soll dat an dat man. Dat ass och eng Diskussioun, déier mer eis eng Kéier stelle mussen, ob dat, wat mer an der Defense am Moment alles soen an esou kënnegen, ouni ze iwwerleeën, wat dat fir en Ëmweltimpakt huet, ob dat net och villäicht déi riets herno am Endeffekt vill ze vill stäerke soll. Här President, wéi wäit sinn ech? Dir hutt nach eng Minutt. Okay, da ginn ech. Da wollt ech nach soen, et ass wichteg, dass mer an Zukunft géingen och steierlech Virdeeler maachen, wa mer Investissementer an Ëmwelt, frëndlech Technike maachen. Hautzudaags ass et esou, dass déi Firmen, déi leider déi gréissten Ëmweltschied maachen, awer meeschtens déi sinn, wou op de Bourssen an iwwerall déi meeschte Gewënner maachen, wat e Problem am System ass, mee dass mer awer zu Lëtzebuerg sollten higoen an eis eng iwwerleeën, fir dass mer steierlech Virdeeler schafe fir déi Leit, déi geziilt do investéieren, wou mer der Ëmwelt kënnen hëllefen. Et gëtt nach vill ze maachen an ech denken, mir wäerten nach oft iwwert Kopp schwätzen, iwwert egal wéi eng Nummer herno hannendru wäert stoen, mee et gëtt nach vill ze maachen a Lëtzebuerg sollt als Virbild optrieden an net ëmmer nëmme soen, déi aner sollte maachen. Nee, mir mussen och bei eis als Virbild optrieden an dann ass den Overshoot déi och vläicht emol eng Kéier am Mäerz an net ëmmer erëm am Februar.